jistgħu jkunu sodi, miksurin, magħnuqin, ħelwin, jirqaq, jajtu, jidwu.

Anka l-qniepen għandhom leħen. Qishom aħna l-bedmin. L-ilsien tal-qanpiena, dik li tintuża biex tindaqq il-qanpiena. U l-ilħna tagħhom sa ftit snin ilu kellu siwi kbir. Kienu jimmarkaw l-aktar mumenti importanti tal-ġurnata. Il-ġurnata kienet tibda bil-Pater Noster. Disa' tokki fl-erbgħa ta' filgħodu biex tqum trott ħajr lill-Mulej u tmur għax-xogħol. Kien qisu l-iżverljarin tar-raħal. L-istess daqq kien jinstema' fit-tmienja, f'nofsinhar u fi nżul ix-xemx. Id-daqq ta' filgħaxija kien ifisser li spiċċa ħin ix-xogħol u kulħadd kien jinġabar id-dar. Siegħa wara kienu jindaqqu t-tokki għall-erwieħ ħalli tingħad talba lihom biex huma wkoll jistrieħu fis-sliem.

Kenny, tatna kif daqqejna it-tokki tal-Angelus ta' nofsinhar ġol imqabba. Imma illum ħafna drabi naħseb nisimgħuhom anqas f'pajjiżna għal ħin iżjed jew fil-festi jkollhom ikun hemm in-noti, imma Tradizzjonalment il-qniepen kellhom użi differenti, le? Il-qniepen dejjem kienu l-mezz ta' komunikazzjoni li kien jeżisti bejn il-Knisja u l-poplu. Però, ġifieri, il-komunikazzjoni bejn il-Knisja u l-poplu ma kinitx dejjem waħda reliġjuża, ġifieri, ma kinux jindaqqu biss biex in-nies jiġu għat-talb jew biex in-nies jiġu għall-quddies. Però kien hemm daqq komunali. Per eżempju, kien jeżisti wkoll daqq biex meta jagħmel il-maltemp, u maltemp kbir f'nofs il-lejl, kienu jindaqqu l-qniepen biex ikeċċu l-maltemp. Ovvjament, jiġifieri, m'hemm l-ebda bażi xjentifika li d-daqq ta' qniepen ikeċċi l-maltemp. Però d-daqq ta' qniepen tant kien parti intrinsika ġor-raħal, tant kien ħoss biex ngħidu hekk, u qed nuża l-kelma ħoss apposta, jiġifieri għax mhux qed nitkellmu fuq nota mużikali, ħoss x'inti mdorri tisma', li dan il-ħoss ġej mill-Knisja, tajjeb, kien iqanqal wens meta n-nies tkun qed tibża' mill-maltemp, tajjeb, kienu jgħidu wkoll li jkeċċu x-xjaten, naturalment, ovvjament, m'hemm xejn xjentifiku minn dan, però Il-qampina hija oġġett, biex ngħidu hekk, ikkonsagrat, jiġifieri anke meta l-qampina ġdida tinġieb fir-raħal, il-qampina jikkonsagrawha, kienu dak iż-żmien qabel il-Konċilju Vatikan it-Tieni, fejn il-qampina kienet litteralment tindilek biż-żejt konsagrat b'seba' tislaleb u mbagħad kienet tintmesaħ kollha kemm hi u tinħasel bl-ilma, meta ngħid tinħasel, litteralment tinħasel, tqattar jiġifieri. U l-abbati, l-abbati, mhux l-abbati li nafu aħna, it-tifel, l-assistent tal-isqof kienu mbagħad jixxotta l-qampina u għalhekk il-qniepen huma oġġetti ikkonsagrati fil-Knisja bħal huma l-artal, bħal huma diversi affarijiet oħra. Issa, l-użu ta' qniepen kif qed ngħid huwa l-istess ħaġa bħal m'huwa l-mobile, huwa r-radio, huwa t-television illum. Timmaġina Insaqsi lis-semmiegħa li qed jisimgħuna, Ġurnata mingħajr televixin! Waslu t-tmienja, irrid trid tara l-aħbarijiet, m'hemmx dawl! L-istess kien jiġri hawnhekk ir-rahan meta qampina tinqasam u ma tistax inti twassal il-messaġġ tiegħek b'dik it-tali qampina. Tgħidli tista' tuża oħra. Le, għax l-użu tal-qampina l-oħra jaf ifisser xi ħaġa oħra. Qed tifhem? Jiġifieri kull qampina, il-mod kif iddoqqha.
Il-mod kif iddoqqha, in-numru ta' tokki li ħa ddoqqha, il-ħinijiet li se ddoqqha, kollha Kellhom l-użu tagħhom, kienu jfissru xi ħaġa differenti. Tini eżempju.
Per eżempju, għandek, jien naf, mewt ta' raġel. Mewt ta' raġel kien ikun ħames tokki għal ħames darbiet. Issa qed ngħid hekk, mhux hawn l-Imqabba, f'diversi rħula kellhom il-metodi tagħhom. Ġifieri jista' jkun li pajjiż ieħor kien ma kinux idoqqu ħamsa, kienu jdoqqu. Kienu jdoqqu xi ħaġa oħra. Per eżempju, għandek erba' għal erba' darbiet kif tfisser mietet mara. Meta għandek numru ta' tokki differenti li tkun miet raġel però mhux hawn ir-raħal imma fir-raħal tal-ġenb, miet saċerdot, għandek numru ta' tokki bit-tali qampina.
Il-qniepen għandhom ukoll in-nota tagħhom, le? Minn dejjem kienet din nota teżisti?
In-nota hija biex ngħidu hekk l-isem mużikali tal-leħen tal-qanpiena. Tajjeb. In-nota hija relattiva mal-weight tal-qanpiena u mad-dijametru tal-qanpiena u mal-profil ukoll. Il-profil, il-forma tal-qanpiena, tajjeb, hija dik li tagħti l-karattru tan-nota li tipproduċi l-qanpiena. Però dan ma kienx minn dejjem hekk, jiġifieri meta qed nitkellmu niepen medjevali, qed nitkellmu niepen ta' żmien l-Ordni ta' San Ġwann, L-importanza kienet li l-qanpiena tinstema' minn raħal għall-ieħor. Dak kien l-iktar L-aqwa li ħaġa tinstema'.
importanti li tinstema'. Anke tkun stunata.
I, ma jimpurtax, l-aqwa li tinstema', li twassal il-messaġġ. Tajjeb. Maż-żmien, il-qniepen saru strumenti mużikali. U dan saru strumenti mużikali mhux kapriċċ. Billi l-Olanda, li t-tradizzjoni ġo ġo dal-pajjiż, tajjeb, hija li jindaqqu l-melodiji, Innaqqu l-innijiet, tajjeb, meta inti trid doq innu b'qampina, in-nota tal-qampina ngħidulha bl-Ingliż trid tkun spot on, trid tkun perfetta, ikkijata fil-parametri mużikali tan-nota partikolari biex ovvjament l-innu jinstema' kif suppost, inkella ħanajdu kif ngħidu bil-Malti stunata. Allura li ġara fl-Olanda billi kien hemm din id-domanda mit-tradizzjoni li l-qniepen iridu jkunu perfetti, allura il-producers tal-qniepen, il-fondituri fl-Olanda, tajjeb, investew fis-sħiħ fl-istudju biex jipproduċu qniepen intunati xjentifikament. Tajjeb? U kellna l-aħwa François u Pieter Heminy, tajjeb, li daw żviluppaw it-teknika tal-harmonic tuning billi jqaxxru il-qampina minn ġewwa biex in-nota mużikali tkun perfetta. Da qed nitkellmu f'liema seklu?
F'nofs is-seklu 15 eh, ġifieri, 15 u 16 ġifieri. Però l-aħwa ħemini meta mitu ma ħallew eh, dan is-sigriet ma ħallew il-ħadd, ma ħallew lil ħadd Allura jeżisti perjodu, lakuna, ngħidula aħna fil-kamp tar-restawr, ehm, fej eh, ma kienx hemm min minnu kapaċi jagħmel qniepen intunati b'dan il-mod u qniepen li nsibu ta' dan il-perjodu il-nota tagħhom hija waħda purament eh, kombinazzjoni. Id-daqs tal-qampina. Id-daqs jibdel l-ottafa tan-nota, tajjeb ġifieri L-ieben żgħar jipproduċi, jipproduċu, kwalunkwe nota tal-ottavi l-għoljin, l-ieben kbar jipproduċu l-istess noti però tal-ottavi l-baxxi. Imma b'xi mod meta n-nies kienu jħarsu 'l fuq jarawha fil-kampnarja, jew jaraw xi qampina kbira ġejja, kien xi tip ta' statement ukoll li kienu qegħdin jagħmlu. Naturalment, jiġifieri meta inti għandek qampina kbira installata ġo kampnar kienet anke turi kemm in-nies tal-post huma kapaċi jħallsu biex inti tkun tista' tissonstanzja għampina bħal dik. Qegħdin ġol imqabba propju fl-imqabba hawnhekk kien hawn dan it-tip ta' każ, ġifieri fl-1788 saret il-qampina kbira ta' Qrendi magħha saru tnejn iż-żurrieq, ġifieri statement qed infaċċata, is-sena ta' wara 1789 saret waħda hawnhekk li kienet il-qampina kbira ta' dak iż-żmien. Illum hija l-qampina ngħidu aħna l-antika, għax hawnhekk fil-1931 saret il-qampina kbira ta' Barigozzi, kienet political statement litteralment fil-kampnari kollha ta' Malta fej qegħdin juru l-preżenza tagħhom anke l-aħwa Monsinjuri, l-aħwa Gigo tajjeb li kienu interessati ħafna fil-mużika u fej għenu li l-funderija Barigozzi tipprovdi qnieven diversi fil-knies Maltin, ovvjament ħallew il-marka tagħhom. proprju ġol-imħabba tirgħab. Jiġifieri kien b'xi mod il-ħoss ukoll kien qed jagħmel statement politiku. L-aħħar ħaġa, jekk kien hemm differenzi kif jindaqqu l-qniepen bejn il-qrend u ż-żurrieq, jekk ħames ħames noti għal ħames darbiet, mhm. fejn kellek iżjed minn knisja waħda, ġol istess post. X'kienu jagħmlu? Kienu jiftehmu? Normalment
il-knisja parrokjali hija dik il-punto ta' referenza li tiddetermina d-daqq li jsir. Iniepen fi knejjes sekondarji, knejjes filjali, kappelel, eċċetera daka kienu jappartjenu il, biex ngħid hekk, il-funzjonijiet f'dawk il-knejjes partikolari biss. Jiġifieri meta għandek vjatku ħiereġ, meta għandek mewt, meta għandek funeral, eċċetera dik kienet il-knisja partikolari, knisja parokjali li tieħu l-preċedenza. Kenneth, grazzi ħafna.
Pjaċir. Nawguralek ħafna aktar daqq. Tal-qed veru grazzi tal-opportunità li ħalejt nindoq ukoll. Grazzi.

li ġejjin mill-diversi pajjiżi tal-Ewropa. Sewwa il-festival huwa maqsum f'ġiex partijiet, dak li huwa kompetittiv u dak li mhuwiex kompetittiv. Il-parti kompetittiva hija dik sekulari, jiġifieri kant sekulari u kant sagru. Hemm ukoll kant folkloristiku u diversi kategoriji oħra. Il-kant mhux kompetittiv, il-festival mhux kompetittiv huwa dak li jsir anke fil-toroq tal-Belt Valletta, għad ngħidulhom Singing in the City, hemm ukoll il-Grand Concert li fih se jieħu sehem il-famuż National Youth Choir of Great Britain. Hemm ukoll programmi oħrajn li jikkumplimentaw il-festival, il-parti kompetittiva tal-festival.

Xi pjaċir il-modi tal-qanbina. Mill-ilħna tal-passat għall-ilħna moderni ta' familja sħiħa li ħadu dan il-wirt. Ikollkom inkwiet mal-ġirien meta tkunu qegħdin tkantaw kollha flimkien? Le, lanqas xejn, qatt ma kellna xi ilmenti minn għandhom, anzi, pjuttost jieħdu gost jisimgħuna. U jiġu xiex jinġabru taħt it-tieqa barra. Le, għajdu li nferħu triq. Tajjeb.
Imma nassumi sax ċertu ħin tif u let kanta u kolla flimkien. Le, le, mbatem bid-dedi jamlinna il-kerfju. Għan iġi f'nofskom, ħappod ġiftit.
Għan u t-distokki għawija fil-axija l-moda tal-Ave Maria.
Sonja, Min kien Gaetano Canta barra li kien il-Papa? Kieku kelli niddiskrivi f'kelma waħda, ngħid l-iktar bniedem ferriħi li naf. Id-dinja vera kien bniedem dejjem ferħan, dejjem bitbissima, dejjem iqabbel xi waħda. Kien iħobna ħafna niftakru jiġi mix-xogħol jiena u dejjem jiġi aħna konna ħdax aħwa u dejjem jiġi binna xi ħaġa tajba, jieli kien jgħaddi s-suq tal-belt U wkoll jixtrilna xi ftit ta' hekk affarijiet differenti. Aħi ma semmix hekk għax qabad
Insomma, niftakar li dejjem anki per eżempju f'birthday kien jiktib li poezija, mhux li li biss, ġifieri 11 il-poezija fis-sena kien jagħmel. Tal-inqas waħda fix-xahar. Jew tlieta f'xi xahar minnhom per eżempju.
Imma bħala artist, Le, għax inti qed ovvjament qed tissemmi l-affarijiet tal-familja. Għalfej ġi li sem pereżempju Gaetano kanta? Gaetano kanta għaliex il-papa kien eh, l-ewwel nies kienu jafu hekk anki l-azzjoni kattolika, per eżempju, xo kien fl-azzjoni kattolika u kien jagħmel eh, il-makjetti għat-tfal tal-azzjoni, l-marsa fil-kantina taħt il-knisja. U beda jisir magħruf hekk bħala Gaetano kanta x'dejjem ikanta, da bħal metina kien bniedem vera ferrieħi u hekk. Imbagħad kien anki stiednu darba Monsignor Azzopardi biex jagħmel is-sija tal-morda miegħu u kien imur ikanta, kien imur ikanta f'diversi parroċċi jkunu qegħdin jew jibnu xi sala pereżempju jgħidulu ejja kanta għandna ftit ħalli niġbru n-nies u kien imur il-Papa.
Il-familja tiegħek kollha tkantaw qegħdin fil-mużik kollha le? Sabejna iva. fih. Kulħadd m'hemmx eċċezzjoni, ġifri l-ġenetika ta' Gaetano Alla jbirek. Anka aħna konna ħdax u kollha konna jiġifieri ndoqqu u hekk. Però qatt ma mbuttana biex nieħdu sem f'xi competition jew hekk għax il-kompetizzjoni kien Jobgħodha l-Papa ħafna. Kien jgħid għamluh għall-gost dawn l-affarijiet. Jiġifieri d-deċiżjoni tat-tfal kollha kienet tagħhom? Iwa, jiena qatt ma mbuttajthom biex jieħdu sehem f'kompetizzjoni. Żgur li le, għax mhijiex fija. Okej.
Tat-tfal nifhimha li timxi l-ġenetika. Imma r-raġel, skuża. Naħseb għax il-bambin qabel ma jlaqqa' jxebbaħu.
Għidli kif iltqajtu. Iltqajna l-Knisja ta' Sarrija jiena u Charles, konna mmorru t-tnejn il-quddiesa tal-Ġiżwiti nhar ta' Sibt. Kien iqaddes Father Paul Ketkuti u Charles kien idoqq il-mandolina u ħadna grazzja ma' xulxin u jiena kont indoqq il-kitarra ħdejha e ma tafx int imbagħad. Dik il-mandolina x'għamiltilha. Hemm meda.
All right Charles, imn Alla tħobb il-mużika Għax kieku. U għandu leħnu sabiħ by the way. U naħseb l-ewwel ħaġa li ħadt grazzja ma' leħnu.
Mela Charles int affaxxinajtha bil-mandolina u bil-vuċi. U hi biex affaxxinatek? Għax kienet sabiħa wkoll. U diġà kelli idea qisu tal-familja tagħha, ġifieri, u kont nisma' sbieħ fuq il-familja tagħha u hekk. U Għallew attiratni wkoll. U meta tqajt mal-kunjatu ma' Gaetano? Eh, dik kienet esperjenza sabiħa ħafna x naħseb l-iktar bniedem ferrieħi li qatt rajt. Mal-ewwel laqatni ma' mal-ewwel li rajtu ġifieri u kif jagħmlek qed home u jilqak u vera hekk jimlik ferħ ukoll kien. U nassumi mbagħad eventwalment kellkom xi tip ta' konnessjoni mużikali, le? Ġifieri kkonnettjajtu flimkien fuq il-livell ta' mużika. Le, jien jiġifieri sempliċi kont indoqq il-mandolina dak iż-żmien fil-quddies hekk, jiġifieri ma kontx xi mużiċist jew xi ħaġa, jew xi kantant jew hekk, jiġifieri kollox amateur u kollox ta' dak il. Kont bdejt nieħu ħafna gost bil-poeżiji tiegħu u bil-kanzunetti tiegħu, jiġifieri u bdejt nidħol fihom u hekk. U fit-tieġ ukoll kien għamlilna kanzunetta wkoll. U bdejt insegwih iktar imbagħad. U bdejt nitħajjar ukoll ġvin nikteb xi ħaġa żgħira, ġifieri fil-fatt kien ikollna xi party x-xogħol jew xi kont nagħmilhom poeżija jew hekk bħala kanzunetta u kienu kienu jieħdu gost ħafna biha wkoll. Qatt assumejt jew immaġinajt imma li t-tfal kollha se tkunu familja hekk, familja kantanti u mużiċisti kollha. Nassumi għax in-nannu laħquh sew jiġifieri u l-ħin kollu bdejna noqogħdu miegħu l-ewwel tliet snin tagħna jiġifieri it-tfal mal-ewwel ħadu minnu hekk. L-ħin kollu jkantaw, l-ħin kollu ferħan jiġifieri u it-tfal telgħu hekk ukoll.
Tajjeb, ok, ħandur lej Dorothy. Dorothy, x'inhi d-differenza bejn Tħares lejn nannu bħala n-nannu, le, il-persuna li kien. U dak li qed tagħmel int issa li tidħol b'mod akkademiku biex tipprova tara għad ma nafx x'inhu t-titlu tat-teżi li qed tagħmel fuq, x'inhu t-titlu? Titlu ehm, bħalissa provizorju, ovvjament, huwa Inkanta bil-Sin Malti għaliex hija waħda mill-kanzunetti ta' Nannu. Issa t-teżi se turi mhux biss il-ħidma tan-nannu imma ovvjament inkun qed niffoka ftit fuq il-bijografija tiegħu imma l-iktar li qisha tkun qiegħda tagħmel hija li tiċċara l-isfond li fuqu żviluppa l-ilsien Malti tul dawn l-aħħar 50 sena billi mbagħad tixħet dawl fuq il-memorja kollettiva artistika tal-Maltin li Jekk nibqgħu forsi ma nagħtux kasha daqshekk tibda tiħarbilna ħelu ħelu għaliex dawn huma nies kbar illum il-ġurnata u min jiftakarhom forsi għandu età ħafna ikbar u bħalna li għandna ħafna kollezzjonijiet issa tal-kanzunetti ta' nannu min jaf ukoll kemm hawn min għandu għandu oħrajn simili li jibqgħu qatt ma jitilgħu fil-wiċċ jerġgħu. Allura għad huwa żmien tajjeb fejn għandi dawn is-sorsi kollha u nista' nagħmel xi ħaġa anke bl-affarijiet tan-nannu, bix-xogħlijiet tiegħu. Se nkun qed neżaminhom issa b'mod differenti forsi minn kif kont narhom qabel, kont nieħu gost immur ma' il-parties man-nannu nisimgħu ikanta għaliex se nkun qed inħares lejhom minn aspett ta' stil, aspett tekniku, it-temi l-iktar rikorrenti, dawn Kollha qishom kwadru soċjokulturali fi żmien fejn għandek kwistjonijiet ta' emigrazzjoni, politiċi, reliġjużi u kollha qed joħorġu fil-kanzunetti. Li huma temi li għadhom naraw illum. Le, imma forsi mużikalment illum il-ġurnata t-tendenza hi, għallinqas l-artisti żjed ikantaw. Bil-lingwa Ingliża flok bil-Malti. Bil-lingwa Ingliża u forsi hum iktar aċċessibbli llum, allura nisimgħu ħafna iktar minnhom u forsi ħafna iktar spiss. Però naħseb fl-istess ħin kollha jekk teħodhom isu f'linja ta' żmien, kollha qed jgħidu l-istorja tas-soċjetà Maltija. U tista' tirrifletti ħafna x'kien il-ħsieb ta' dawk iż-żminijiet li kif kienu jirreaġixxu n-nies. Inti għandek preferenza bl-imlingwa tħanta? Jiena nħobb inkanta ħafna bil-Malti, jiena għalliema tal-Malti wkoll, allura il-lingwa Maltija nuża ħafna u hija l-qalbi. Ma nsibx l-ebda oġġezzjoni, xorta nkanta bl-Ingliż u anka bil-Ġermaniż u jiġifieri apparti anka dal-istil, dal-aħħar qed nitgħallem il-klassiku wkoll ikoll inkanta b'lingwi differenti wkoll. Jiġifieri però il-Malti naħseb dejjem jibqa' l-ewwel preferenza tiegħi.
Bejnietkom kollha, għandkom xi waħda favorita minn tan-nannu jew inkella xi oħra jekk tista' ma nafx jekk hix. Jien togħġobni ħafna d-dinja tarantella. Naħseb hija waħda allegruża ħafna. Ġużepp jgħid lil Marija, jekk nirbħu l-lotterija, żgur ngħixu bl-anbatija, ħajjitna poeżija, mal-flus il-għawġ jinqala', u għall-kell għandu bil-ħala.

artisti fil-komunità ta' artisti wkoll li għadhom qegħdin jiżviluppaw anki riċerka fil-memorja kollettiva kif ukoll fl-organizzazzjoni ta' diversi attivitajiet fil-qasam artistiku. Danna fil-fatt huwa wieħed mill-inizjattivi speċifiċi illi huma immirati lej l-involviment ta' il-komunitajiet kollha fiħdan Is-settur kulturali jagħti diversi possibilitajiet fil-fatt għall-involviment ta' organizzazzjonijiet, kull tip ta' organizzazzjoni fil-fatt biex jaħdmu ma' setturi vulnerabbli tas-soċjetà. Fil-preżent fil-fatt qegħdin jintlaqgħu l-applikazzjonijiet taħt is-sejħa li tagħlaq fl-aħħar ta' Ottubru għall-Komunitajiet Kreattivi, F'dan il-każ, importanti li l-organizzazzjoni tkun organizzazzjoni volontarja, jiġifieri li tkun irreġistrata mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji.